U l-isptar kien il-clinic prinċipali tal-animal welfare. Apparti li tista' tmur inti with your private pet. Imma jekk inti l-animal welfare sabu qattus f'nofs ta' lejl jew daħlilhom każ f'nofs ta' lejl, jew għandhom kelb siequ miksur, da ħa jmur l-APH u ssirlu l-operazzjoni hemmhekk. Għax hemmhekk kien isir, kien sptar u jsir kull tip ta' operazzjoni. Ġifieri, inti mhux kull vet jista' jopera jagħmillek ksur. Mhux kull vet jista' jagħmillek jien naf x'tip ta' operations. L-iktar daw ta' tal-ksur tas-saqajn, hips u hekk. Ħafna mill-vets ma jagħmluhomx dawk. Malta, minn is-sejra żball hawn erbgħa jagħmluhom. Tajjeb, ok. U qabel kien hemm l-APH.
Issa l-APH ma ovvjament mhux. Mhux.
Eżatti. Issa, meta inti issa ħajidħollok. Ġi dak huwa eh, dak huwa sptar tal-istat qed nifhem sew. Le, le, le, l-istat iħallsu. Iħallsu, għalajt.
Ġifieri mill welfare eh, kien iħallsu lill-APH. Eh, so, ok. Fimt, just għandu l-irwol it-tender, et nimmaġina xi tip ta' mm. tender, li jaqdi l-animal welfare. Ok. Fimt?
Imma tista' tmur inti bil-qattus kelb tiegħek. Ma bħal ma tmur inti jmur l-animal welfare. Sewa, imma jekk imur jien jiena nħallas. Mela, mela, mela.
Ok, ġri huwa eh, servizz tal-privat li kien jagħmel użu minnu l-istat. Eżatti, eżatti.
U kien 24 hours. Ġifiri daw jekk qabdu kellhom każ bil-lej, setgħu baqgħu telajn bl-ambulanza l-APH. Sewa. Issa dik madix. U allura
xikors għandu l-welfare, l-animal welfare f'dal każ? Jekk kollu per eżempju ksur, jekk kollu eh, x'jagħmel? Orrejt, mela jekk inti għandek ksur, dik il-mistoqsija tiegħi, x'qed jiġri? Issa nistgħu naraw minn każ li kien hemm fil-bidu ta' Marzu ta' Cooper, Mela dal-kelb inqabad mill-animal welfare u inti ħafna mid-drabi jkun hemm klieb li jinġabru mill-animal welfare imma mbagħad jagħtuhom lis-santwarji biex jiġu homed through the santwarju. Okay. Tajjeb. Mela dal-kelb inqabad kien kelb tal-fenek u għadda lill-AAA, is-santwarju li hemm Birżebbuġa. tal-klieb. U di mill-ewwel indunat li għandu suqu miksura u Deren Den l-għada għamlitlu appuntament ma' wieħed mill-vets li jagħmel complex surgeries. Però ndunat li Cooper kien ilu għand l-għalem il-welfare ħmistax u l-operazzjoni ma saritx. Ġifieri dak kien ilu ħmistax għaddej kalvarju Għax l-operazzjoni ma saritx. Issa għalfejn ma saritx? Għax biex inti tagħmel operazzjoni ta' dak l-ammont ta' flus trid toħroġ tiġbor quotations. Tiġbor quotation għandek kelb agunija. Ġri, ipotetikament, jista' jkun li bħalissa għand l-animal welfare Hemm xeba' annimali għaddejjin b'kalvarju. Ejja, żgur. Żgur. Speċjalment ta' Kif tista' ssir taf? Tista' ssir taf? Naħseb naħseb bħala din din li tkidni b'mod ġenerali fil-pajjiż sewwa li eh, dawn huma affarijiet li jiġu finanzjati mit-taxxi tagħna. Thank you. Eh, aħna l-pubbliku, huma għandhom jirrispondu għall-iskrutinju tal-pubbliku. Dawn l-affarijiet għandhom ikunu bħal ħafna affarijiet oħra, jiġifieri inkluż di, għandu jkun hemm aċċess tal-pubbliku biex jiskrutinizzaw. Pereżempju, jekk jiena tajtek kelb u ġbart kelb u nċempillek l-iktar li tiġri fuq il-qtates. Isma, il-biraħ nġabar kelb nitlob il-patient number. Mhm. Tista' tgħid li kif inhu? Ħaniftaħlek każ eh, mbagħad ngħidulek kif inhu u qatt ma jasal. Qabel konna b'xi mod kellna attivista kienet iġġibilna l-informazzjoni jisma' l-qattus hija tekk hekk u hekk serraħ moħħok jew il-qattus traqqat. Issa le, trid iċċempel iddaħħal l-informazzjoni biex forsi xi darba tkun taf li l-qattus, mind you l-qattus kien kun nitemgħu jien, dak jiġi qisu l-baby tiegħi. U jekk inti qed titħallas mit-taxxi tiegħi, b'liema dritt lili ma tgħidlix? U hawn oħra, ħafna min-nies jibżgħu jċemplu l-animal welfare. Ir-raġuni hija?
Għala? Għalfejn?
Għaliex the easiest way out, nirraqdek. Mela ninfoq il-flus fuq il-kura tiegħek. Ġifieri, ġifieri jekk jiena nibgħat l-ommi bil-ambulanza l-isptar nibda nibża li ħajraqduha jew jifqu fit-triq u jarmuha x'imkien. Jiġru dawn l-affarijiet? Li jitremew l-annimali. Iva, mela.
Mela, l-astmej. Last Għandek May. hekk eh, Ija. Last eh, mhux mhux jiġifieri intuittivament qed tgħid Le, le, isma' le, li le, le. naspek. Le, le, le, le, le. Last May, per eżempju, jien kont imsifra, ċempilli wieħed miż-żurriq, għandi kitin. Em, Se nagħmel, kiex ħan għamel tista' tgħin qed li jien ma nistax ngħinek, qed li ċempel l-animal welfare em, u itlob patient number. Dik dejjem ngħidha jien, itlob patient number. U dan insomma ċempel l-animal welfare u min kien l-ambulanza għallu ma nistax intik eh, patient number għax m'għandix ktib. M'għandix ktib. Hmm. U malla għalli għalbi għamlettik għax kienet ġrat li s-sena ta' qabel b'kejs ieħor. U għatlu insomma u ċempilt ħabiba tiegħi l-istess close taħdem qrib mal-animal welfare, mhux taqrib volontarja. Tala tista' tiċċekkja li daħalx dal-qattus, kitten tal-Madonna battila ritratt. Ma daħalx ġo taqaltli. Qaltli ċċekkja mad-direttur. Bat message id-direttur, isma nhar is-sibt fil-għaxija nġabar dal-qattus dal-kitten mill-ħalsafi tal-Madonna. Tista' tgħidli fejnu? Le, ta. Ma nġabarx. Għadtlu, ħa nibgħatlek ir-ritratt. Il-kitten inġabar. Saqsi lill-Animal Welfare Officer fejn tefgħu. Insomma, ma sibniex fejn tefgħu u mbagħad telgħu tribunal, x'sar? Ma nafux. U ħadd ma jaf, u ħadd ma jtik risposta. Ħadd ma jtik risposta, u di ġrat sena two o two two, b'kitten ieħor. Most probably, il-kitten x'in kienu tilgħin, ramewh x'imkien. Hmm. Ma tista, tista, qed titħallas mit-taxxi tal-pajjiż. Ah, skużani, kompli l-kumenta jena. Qed titħallas mit-taxxi tal-pajjiż u tiġi taqgħu tqum. Jekk inti ma tħossa lihom, tibqax taħdem hemm. Mhux postok. Kif jispiċċaw ma jaħdmu hemm? Għax biex ta' għallima ikolla ġeneralment għal-qalba tfal, jek tkun mm. eh, superjur il-mużew, kolla għal-qalbek il-reġjon, jek inti tkun naf ta' dal-podcast għandek il-qalbek il-medja. Good question.
Jiena per eżempju dejjem ngħid għaliex l-applications tan-nies li jidħlu l-animal welfare ma jinfetħux għan-nies ta' barra. Trid bil-fors tkun ħaddiem taċ-ċivil biex tmur l-animal welfare. Jekk inti trid tidħol office l-animal welfare, trid tkun ħaddiem taċ-ċivil. Ma tistax jiena Joanna animal lover napplika għaddejt mill-interview u mort naħdem l-animal welfare. Le. Ħafna mid-drabi jkunu nies li jaħdmu mal-gvern iridu job relax Huwa job relax, ma nafx kemm hu job relax li tinteraġixxi mal-annimal. Skont kif tieħdu. Ħanejdlek ħanejdlek kif tista' ġibu relax. Ġewwana ċempel għaliex sabet qattus. Marid u ġewwana ma tistax taqbdu llejla, għandha xi ħaġa. U nċempel l-animal welfare. Tista' tiġi għal qattus? Imma trid taqbdu sinjura. Naqbdu. Dak xogħlok. M'għandix trep. M'għandek x'trebb. Dak xogħolok! Mela inti x'inti, just a driver? Just a taxi driver? Għax jiena nista' naqbad il-qattus għax xorta jien irrid naqbdu. U nċempel taxi. Ngħidilha ħodhuli għand vett. Mhux hekk?
Mela, mela x'int tagħmel?
Ftit ilu kien hawn video idur, sta tarawh, ta' kif jħendiljaw l-annimal. Eh, dak il-kelb, u, Ehed, int għandek kopja tiegħu, mhux hekk? Mela, trid intellgħuh naqra dal-video? Nistgħu nipplejjawh bis-sound jew? Dan li semmejt li għadni ma rajtux, ġifieri.
Abdu ħajja mela x'qed tagħmel? Mela abdu ħajja, mela da xogħol qed tagħmel? Mela ħax video, ħajja.

Taf l-istorja ta' spiċċa kif spiċċaw hemmhekk dik ix-xena? Dak il-kelb kien attakkat, ġifieri kien jgħid agunija. Il-kelb mhux ħajgidmek. U xi ħadd ċempel biex. Kien attakkat minn kelb ieħor ġifieri. Probabbli Eh, minix sejra żball jekk dak kienx il-kelb li kellu ċ-ċomb, dik minix ċerta minna ma l-kelb kien attakkat. Eh, probabbli ħadd mill-attivisti ma seta' jmur. Mhm. U ovvjament meta tkun idejk marbuta jgħidu ġisma ċempel l-animal welfare issa mbagħad naraw xieġri speċi ta' jmur ġo santwarju mill-animal welfare u nikkurawh minn hemm. U marru l-officers tal-animal welfare. Ġri, ġeneralment soltu nis ċemplu lilkom f'dal każ, Iva, l-attivisti mela, ċemplu.
Mela, mela, mela. U ċemplu lilkom l-ewwel qabel l-animal welfare iva, taħseb. Ej, viva, mela, u meta tgħidilhom ċemplu l-animal welfare, eh, le, mela biex iraqdu, tgħidilha le, ċemplu, le, hi marriċ, mela ħalli ħaw. Issa dak kien agonija Ħadd mill-attivisti ma jkun jista' jmur għax probabbli kien filgħodu, min qiegħed xogħol, min. Kemm tirċievu għamil da telefonati? Uħ.
Uħ. Ħafna. Erba, ħamsa kuljum.
Hmm. U xtib ta' ehm, rikjesti jkun hemm? Ara, per eżempju, fil-Kastejjin iktar nirċivi tal-qtates. Bħalissa, għaw ma miket, għaw għattus b'siqu miksura, għaw għattus taf kemet ibeżla, għaw għattus għandu kanser. Anything, għaw għattus għandu għajnejh mifqua, x'nistgħu nagħmlu? Malli tgħidilhom ċempel l-animal welfare.
Ġiri ma dawk li jħobbu l-annimali, l-animal welfare, b'mod kważi ironiku, għandhom reputazzjoni li jippreferu li l-annimal ibati milli jispiċċa fl-idejn tal-animal welfare. Iva.
Għax forsi jekk qiegħed barra forsi għadda xi ħadd u ġabru. Imma ħafna mid-drabi sfortunatament. M'hemmx m'hemmx fiduċja fil-welfare. Meta għamilt protesta sentejn ilu, hawn tant u tara fuq Facebook nies jikkummentaw. Mbagħad tagħmel protesta u jiġu 200 ruħ. X'kienet il-protesta? L-istess u kontra kontra l-animal welfare, mm, mm, mm. Eh, dak iż-żmien biex tinbidel id-direttur, bidel id-direttur u ma sar xejn.
Ma mxejtux il-qoddim. Le.
Minti kif tista' timxi l-qoddim meta għandek tkun persuna li vera tħobb l-annimali. Ma tistax titfa', jiġifieri ma għandi xejn kontrih, imma ma tistax titfa' persuna li għalih kelb kbir nista' nħallih barra taf x'kelb kbir. That makes sense. Meta aħna nisħqu li l-klieb iridu jkunu parti mill-familja. Fimt, għandek affa jien naf affarijiet li hemm hemm regola, hemm liġi, imma m'intix tatwa. Għandik idea, għandik eżempju. Mela, għamilt confiscation. Ġejt fuq il-post, il-klieb mhux qed iżommhom tajjeb, ħadthomlok. Tista' tgħidli kif xahar wara jerġa' jkollu l-klieb? Jew ġejt nagħmillek confiscation, ġejt nagħmillek inspection. Narek il-kelb tiegħek, ma sibtekx. Ħallejtlek nota ħelwa ħelwa, jiena mill-animal welfare ġejt niċċekjalek li jekk il-kelb tiegħek huwiex fi stat tajjeb. Mela jekk il-kelb tiegħek kienet jgħix fil-ħmiġ tiegħu u marbuġ tagħmel inti? Hmm, Tagħti ħasla, tħollu, hmm. ħalli x'in jiġi. Mhux hekk? Tajjeb, tsibu ssib lest kollox pulit. Jew tiġbor kelb fi stat ħażin, iċċipjat. Fi stat ħażin. Tista' tgħidli kif ittiewlu lura? Tista' tista' tispjegali?
Hemm protokoll speċta jekk li kolna Ara, jiena, jiena bnidem li nemmen ħafna bil-kuntratti jekk humiex espliċiti jew impliċiti. Eh, u l-liġi hija hija sors ta' kuntratt. Eh, u allura meta nibda nitkellem fuq dawn l-affarijiet ma' nies nibda nibda naħseb isma' imma x'inhu il-qbil li għandna bħala soċjetà x'inhuwa meta meta ddeċidejna isma' aħna mela stabilixxejna l-animal welfare ma nafx jekk xi ħaġa li ġi stabilita b'xi tip ta' leġislazzjoni. Ok, u l-animal welfare xinu ma l-obbligi tagħha lejn is-soċjetà? Il-protokolls li huma mnisla minn dawk l-obbligi xinu ma? U l-problema li dikont insib naqaffani. Imma di kont insibhom meta kont inkellem il-pulizija, per eżempju, meta kont nispiċċa f'xi naqra nkwiet meta kont tifel, kont indun il daw għal qasja fuq għal-liġi. Eh, u tibda titkellem magħhom. U tibda tajt Lalla bro, tipo, inti suppost qed tinforza l-liġi u qastafa, jien qed nikdiblek fuq il-liġi li suppost qed tinforza inti, inti intlefs kompletament. Ehm, u issa biex ta' aqqas taf inti l-obbligu tiegħek li s-soċjetà x'inhu minn fejn tiġib id-drittijiet tiegħek. Ehm, u Jekk mhux se jkollna daw il-konverżazzjonijiet fundamentali ta' x'inhu l-kuntratt soċjali u l-kuntratt soċjali li huma l-arranġamenti li għandna bejnietna li jorbtuh u jtuh is-sisien, Ħa jibqa' jkollna minn dan ir-rebus. Mela inti qed tgħid enforcement m'hemmx. Skrutinju m'hemmx, jiġifieri inti bdejt tgħidli jien ma nistax inċempel lil hemm il-welfare u nistaqsi fuq il-każ għax jgħidli tlift il-ktieb jew m'għandix il-, x'jiġifieri bro, qed inħallsek, qed inħallsek, kif jista' jkun? Jiġifieri dawn huma affarijiet li fundamentalment huma repetuti kullimkien. Jiġifieri li tara jekk hux, jien naf, kif meta aħna ndaħħlu FOI pereżempju, tant tirrepeti ruħha l-enforcement, l-enforcement kemm ħa ndumu ngħidu hawn Malta fuq l-enforcement. Kullimkien qiegħda l-problema tal-enforcement fuq kif noħorġu t-tenders, fuq kif ninforzaw fuq is-siti tal-kostruzzjoni u l-health and safety u sebaħ u dalam. Jiġifieri l-problemi huma fundamentali U evidentament, minkejja li ma tantx kont naf dwar il-problemi tagħkom, huma l-istess problemi, essenzjalment. Eh, li għandek forsi differenza. Ħa nitkellmu jiena mill-lat pereżempju ta' teacher. Jekk jiena mmur fil-klassi u ngħidlu, ngħidulhom, isma' ħi llum jien ma ġibtx affarijiet miegħi, ma għamiltx il-lessons u ma ħa nagħmel xejn. Probabbli l-għada jgħajjat lis-surmast fil-office u jgħidli isma' ċemplu l-parents. Imma daw, jidħlu kemm jidħlu rapporti, jibqgħu hemm l-istess nies. L-istess nies. Kif? U kif għandek liġi tgħidlek li jekk il-kelb mhux iċċippjat teħel tliet mitt euro? U ħadd ma jeħel dil-famuża tliet mitt euro, għax biex teħli tliet mitt euro trid toqgħod titla' l-Qorti. Għaliex m'għandhiex tkun bħal bħal bħal mi jekk jiena qlajt ċitazzjoni tas-seat belt? There and then, ġibattli lid-dar, ħallastha u probabbli ma nerġax nagħmilha. Fhimt? Għaliex? Ma tistax tagħti chip reader lill-pulizija li għandna fil-komunità, tkun għaddej inti bid-dog jgħidilek ħa niċċekkjah naqra hi. Xej, di xej, ta, kem tmissilu naqra mod. Qed semmi ħafna dat ċipep, però ma nafx eżatt x'inhu, ma tista' spjega naqra. Si, bażikament iċ-ċippa il-kelb inti meta jkun ta' eta żgħira daħlu il-vet jagħmlu qsu rossa ġo daru u jirreġistrah. Per eżempju, jirreġistraħ ma' ġowana bil-mobile number, eccetera. Jekk inti l-kelb intilef, mhm. inti ċempel l-animal welfare, jiġi biċ-ċippa, u jiġi biċ-ċip reader, u jekk jekk ikun iċċippjat, ħajjid iċempel il-ġowana, jidela ġowana hija x'għandek il-kelb. Jekk ma jkunx iċċippjat, issa, xi ħaġa Inti kieku tagħti ċip reader lill-pulizija tal-komunità, Jien m'għandix għalfejn noqgħod inċempel l-animal welfare jaċċekkja l-kelb. Jien ġieli nies miż-Żurrieq iċempluli għax jafu li għandhom għandi xi breeder. Joanna tista' hawn kelb u mmur jiena. Minflok ngħidlu ċempel l-animal welfare ħa joqgħod jiġi. Immur jien niċċekkjah u jekk ikun iċċipjat inċempillhom ngħidlu għandi ġa ċ-chip number sibt il-kelb. Ċempel lill-owner. X'hu ma jistax jgħidli ta' min hu. Iwa, Mela għandek liġi, di liġi, l-kelb irid ikun iċċipjat. U ovvjament iċċipjat biex jiena ma nistax naqbad u nabbanduna x'bħala abbanduna ħajsibu xi ħadd and it's chipped. Għalfej, għalfej, għalfej, aħna di jekk inti m'intix iċċipjat teħel 300 euro. Mhux hemm mhux dik il-liġi? Meta għadtha l-istess lis-Segretarju Parlamentari, Iwa vera vera you're right għadtilha, taf kemm tiġbor flus minnha di? Għax hawn ħafna mhux iċċipjati. Vera vera nagħmluha di nagħmluha. Waste of time. Tħoss li għad hemm lwok biex tirrikonċilja r-relazzjoni tal-NGO tiegħek mal-awtoritajiet? Le, jien ismagħni, jiena jekk jiġu jgħiduli għandna bżonn l-għajnuna tiegħek biex nimpruvjaw, relevanti kemm għandi graġġ u kemm jiena rrabjat għal dawn l-affarijiet. Lesta tmewwet kollox biex taħdem id f'id ma'. U mhux jien biss, il-volantivisti kollha bħali. Ġifieri aħna lesti li mmorru mela, żgur, għall-ġid tal-annimali. Mhux biex inti toħodha easy, jew biex min suppost qed jagħmel xogħol joħodha easy, għall-ġid tal-annimali.